Хәерле көн! Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле подписчиклар. Хәерле, матур, кояшлы көн дип әйтергә кирәк. Әкренләп керә башласагыз була. Күптән э, тур эфирда булган юк. менә ә, безнең зур малай бит инде хәзер йөри ә, мәктәпкә әзерләнүгә мәктәпкә йөри аны балалар бакчасыннан иртәрәк алып ә, илтәбез инде иң алдан мәктәпкә аннан соң яңадан ә, балалар бакчасына киләбез бәләкәйсе артыннан Монда бераз көтеп утырабыз да, берәр сәгать. Шуннан соң бикесен алып, яңадан Зурус янына мәктәпкә һәм мәктәптән инде Зурусын алып, бергәләп өйгә кайтабыз. Атнасына ике тапкыр менә шушы бер сәгать тә түгел иде, бер 50 минут вакыт бар, мә тәмәзрәк туры эфирга чыгып керик әле. Хәерле көн, хәерле көн. Киек каз юллары дигән берсе. Сразу. Да, яхшы җыр. Ярый, бүген Рамазан айының беренче көне. Менә шансагыз, шаныгыз, шанмасагыз юк. Мин 35 ел яшим бу дөньяда, бу бу фан дөньяда һәм инде беренче тапкыр ураза тотырга булдым. бер дә тотканым юк иде э, бәлки кемдер гаепләр кемдер ничек ләкин э, мондый адымга кыюлык җитеп бетмәгән иде һәм менә беренче тапкыр беренче көн сез ураза тотасызмы ничек шуларын да язсагыз була әзрәк сезнең белән аралашып аласы килә инде вакыт булганда бүген чыннан да бик яхшы бик матур көн ә, мин инде бүген көне буе руль артында йөрим һәм ә, максималь э, погоданың 22 градусын күрдем бу инде миңа калса э, яз исе түгел хәҗи исе килә башлады менә суларны алып куйдым чөнки э, ифтар вакытында э, мин әле руль артында булачакмын шуңа күрә финик алып куйдым су алып куйдым шул инде кайтып э, ашар алдыннан менә бераз су белән финик белән бераз ашказанны предупредить можно диделәр шуңа күрә о флорида пояза самарада 26 градус менә бит анда хәтта жылырак ну ураза тотасызмы соң инде тоткан кеше бармы беренче өч көне авыррак диләр аннан соң җайлана диләр дөресме шул Мин дә чыннан да бер дә тап, э, бер тапкырда тотканым юк уразаны һәм инде э, ничегрәк буласын, минем организм нинди э, ничегрәк кабул итер әле белгән юк. Менә язалар, Аллага шөкер тотам, Ходай ярдәмен бирсен. Ин теләк, э, теләгән теләкләр кабул булсын. Амин, шулай булсын. Барыбызга да Ходай Тәгалә ярдәм бирсен, түземлек бирсен. Хәлләр Аллага шөкер, беренче көн бик авыр дип әйтмәс идем, ләкин э, гадәти түгел инде. ә, барыбер теге иртән торгач мин өйрәнгән инде берәр бокал су эчеп куярга иң беренче эш итеп аяк идәнгә ә, төшә дигәндәй ирен ә, бер стакан суга ябыша минем шулай иде ә, быел ә, бүген инде гел нәрсәдер ашап куясы килә нәрсәдер эчеп куясы килә ләкин вакыт вакыт белән онтыласың әле руль артында барганда ә, бүген ә, театрга бардым ленский партиясын әзерлим ә, җырлыйм инде ә, җырлар ә, шунда барганда репетицияга үзем дә сизмәстән ә, шундый жвачка бар нидә машинада инде күрелеп инде жвачканы сагызны алып кабам дигәндә генә искә төште Ярый искә төште әле. Бар да яхшы булачак дигән. Алла бирсә. Исәнме, Филүс абый, исәнме сез? Исәнме сез хәммәгезгә дә? Тагын нәрсә турында? Бу айда безнең Алтын Казан мюзиклы булачак. 25-е, 26-сы, 27 апрельдә опера балет театрында алла бирса аңа да әзерлек бара ә, килегез кемнәр күрмәгән күрегез карагыз рәхәтләнеп ял итерсез так мына язганнар беренче эш көне авыр аннары аннары адәм барысына да түзә дигән шулай диләр инде әйе организм ә, теге ә, ничек дип әйтәләр инде яңа төргә өйрәнәмисең инде менә теге перестраивается диләр инде русчалап әйткәндә без инде хәзер ә, әкренләп кенә быел менә ә, юкка гына әйтмәдем 35 35 яшь ноябрьдә, 2 ноябрь көнне алла бирса. Без инде менә хәзер яңа сезонга һәм инде э, юбилей сезонына шулай ук кайсы шәһәрләрдә концертларны оештырырга юбилей концертларын э, уйлап торабыз инде э, үзебезнең минем тарафтан башкарылган элеккеге сезоннардан иң яхшы кабул ителгән җырларны кертербез дип кайсы залларда концертларны оештырырга дип уйлыйбыз иң э, авыр сорау ул э, казанда кайсы залда концертны оештырырга дип без инде гадәттәгечә э, филармония концерт залында эшлибез менә быел бәлки залын да үзгәртеп караганмы бәйрәм концерты булгач инде әллә шул филармониядә генә калыр, калырга микән дип тә уйлыйбыз Менә сез ничек уйлыйсыз? Менә сез дә бер ике язсагыз, безгә җайлырак булыр. Э, филармониядә эшләргәме, пирамида концертлар залында эшләргәме, уникс концертлар залында эшләргәме? Э, менә шул өч зал арасында бераз икеләнеп торабыз. Ә инде э, декабрь аенда дип торабыз әле. Ансы инде аерым концерт ул классик әсәрләрдән генә симфоник оркестр белән безнең э, шулай ук танылган классик әсәрләрне дән генә торган концерт оештырырга алла бирсә э, шундый э, максатлар белән дә яшибез шундый хыяллар белән дә яшибез ләкин ансы опера театрында булачак ә инде менә ноябрь аенда минем туган көн көнне бәлки ике бәлки өч көн куербыз алла бирсә э, бөтен тамашачылар да килеп карарлык булсын э, чөнки менә өстәмә концерт куйдык без март аенда филармониядә э, концертка бөтен кеше килеп эләгә алмаган концертны карый алмаганнар бу программаны тагы да сорадылар ләкин инде без быелга бүтән куймаска булдык быелга көзгә генә инде хәзер оренбургка приезжайте пожалуйста дигән менә уйлап карабыз оренбургта күптән булганыбыз юк Бәлки алла берсе Оренбургка да килербез үзебезнең юбилейный концерт белән. Пирамидада аренда бәя бит дигән. А, ну, монда инде арендадан түгел, монда менә нәктә тамашачы, филармониягә йөргән тамашачы кайберсе пирамидага йөрми дип беләм. Гомумән һәр залның үз тамашачысы бар, ансы да бар. Менә шуларның һәрберсен күз уңында тотып, ничектер хәл итергә кирәк. Миңа калса, сезнең белән бергә хәл итсәк, бигрәк тә җайлы булыр иде. Ә инде Алла бирса Уфада, ул э, Башкортстан концертлар залында булыр дигән өметтә калабыз һәм инде көне дә билгеле, э, ялгышмасам, 21 октябрь э, көннәр көн алып куелган 21 октябрь Уфада Башкортстан. Э, э, без э, элек яшьләр сараенда куя идек. Быел инде менә шушы бәйрәм концертын Башкортстан концерт залында куярга булдык. Хәерле көн, Филүс, сезгә дә хәерле көн. Филүс, сезгә уңышлар теләп калам. Рәхмәт. Исәнмесез, Филүс абый. Менделеевск көтә сезне. Менделеевскта концерт белән түгел, болай да бер дә булганым да юк. Белмим, э, ничек анда концертлар, татар концертлары буламы? халык җыеламы бүздәккә кайчан бүздәккә әле белгән юк бүздәктә мин рәхәтләнеп җәй көне бер концерт куяр идем конечно дөресен генә әйткәндә урамда халыкка бертөрле теге бәйрәм итеп эшләргә ә сезнең сольный концерт кайчан була Казан. Менә шуның турында бит инде сүз бара. Э, Мөгаен, ул инде минем туган көн көнне булыр. Э, афишларын карап барасыз Инстаграмда. Ул инде 2 ноябрь булыр дип дигән өметтә калабыз. 2 ноябрь, 2 ноябрь, 3, 4, бәлки менә 3 көн алырбыз, карарбыз инде шул. Әйтәм бит, э, безнең игъланнарны карап барыгыз инде. Шул кадәр сезнең концертка барасы килә, Чаллыда килгәч бара алмадык, чирләдек. А, ярый, менә юбилей концертына килерсез Алла бирсә, киләсе елга булыр инде ул. А, безнең э, Чаллы, Әлмәт, Түбән Кама концертлары алар инде март аенда. Бераз түзергә туры килер инде. Так, хәзер язасыз. Так. Рәхәтләнеп Сабантуйда можно, брат. Бәлки менә шуннан да бүздәклеләр әгәр Сабантуйга чакырса, туры килсә, буш көннәр. Бәлки Сабантуйга да кайтырбыз. Бүздәк Сабантуенда мин шуннан да бик күптән булган юк инде. Так. Ну монсын укыргам укымаскам инде. Филүс Казанда синнән матур җырлаучы юк дигән. Рәхмәт. Җәй көнне как раз дигән. Бәлки э, чыннан да э, бездәке кунаклар да кайткан чак булыр. Үләрбез әле. Үләрбез. Дөньялар тыныч булсын иң мөхиме. Инде бу авырулар, чирләүләр юкка чыксын да, гадәти тормышка әйләнеп кайтырга насыйп булсын. тәмләп тыңлыйм сез җырлаганда мин тәмләп җырларга тырышам инде шуңа сәлам балтачтан республика башкортстан сәлам якташларга шулай ук балтачлыларга бик зур сәлам ой хыялларыгыз барлык планнарыгызның тормышка ашуын теләп калабыз Ил көннәре без имин булсын. Да бераз. А, көннәребез имин булсын. Амин шулай булсын. Алла бирсә Казанга барам, килегез. Әле каян китеп барыш? Ә, ну тагын бер кабатлап үтәм инде. Әле бер кая да китеп барыш түгел. Әле мин ә, безнең бит шулай, хәзер зур малайга майда Алла бирсә 7 яшь тула, һәм инде ул сентябрьдан мәктәпкә барачак. менә шул э, барачак мәктәпкә э, подготовительный дип атала инде хәзер э, әзерләнү чоры аның мәктәпкә шуңа күрә балалар бакчасыннан алам да ул атнасына ике тапкыр вторник четверг алып барам да илтеп куям да шуннан соң яңадан балалар бакчасына килеп бәләкәйсен аласы бар аңа әле дүрт яшь Һәм инде бераз вакыт бар, әле аны иртәрәк алырга. Шуңа күрә әз генә вакыт бар, сезнең белән сөйләшеп алам да, шунасын бәләкәсен алам да, яңадан мәктәпкә барам да, зурысын алып чыгам да, аннан өйгә кайтабыз. Менә шул. Так. Аллах бирса булыр. Сургутта көтәбез. Сургутта без Аллах бирса май азагында

Дә без бер төркем артист белән бу минем сольный концертлар түгел. Шунда алай берсә, милләттәшләр сезнең белән күрешербез. Мин килер идем сезнең сольный концертка Казанда и Золотой голос Татарстана. Рәхмәт. Ә, иң зал. Рәхмәт. Бәйрәм белән Райл, бәйрәм белән сине дә рәхмәт. Түбән Камада узган концерт просто иткечкеч булды. На одном дыхании. Рәхмәт. Алла бирса, Түбән Камалылар Киләсе елга мартта шулай ук сезне көтеп калабыз. Алла бирсә, җыелышып, менә шулай матур концерт уздырырбыз. Сагынганда җырын җырлагыз әле Сургутка килгәч. Ярый. Ярый. Истә тотырмын. Эй, рәхмәт эфирга чыккан өчен. Эй, рәхмәт, мин эфирга чыккач, мине караганыгыз өчен. Эй, эшләре нык күңелле вакытлар башлана. Дөрес, менә хәчинан да ә, рәхәт вакытлар җитә. Чыннан да өйдә дә, ә, кемнәрнең бакчалары бер бакчаларда тәртип урнаштыру, нәрсәләрдер утырту, нәрсәдер үстерү башлана. Гомумән, ә, ничек дип әйтим, табигать рәхәт яши башлый. Рәхәт табигать белән безнең күңелләр дә яшәрә. Как вы относитесь к конфликту между Тимаевым и Элвин Греем? Никак. Ул аның турында сөйлисә килми. Мин просто бик конфликтный кеше түгел һәм андый берләргә исем китми. Исәнмесез, кайчан Берсе язган. Исәнмесез, кайчан Туймашыга киләсез? Көтәбез сезне дигән. Ул ялгыш язып җибәрде. Туймазыгадыр инде. Туймазыга Алла бирсә, октябрь айларында килербез дигән өметтә калабыз. Туймазы, Октябрьский, Нефтекамс, Тәлтамак, менә шулар турында сөйләшү бара. шуңа күрә игътибарлы булырыгыз безнең ниләрдә афишалар сторисларда чыга постларда да чыга без сезгә әйбәтләп кайсы көнне кайсы шәһәрдә концерт буласын алдан ук әйтеп торырбыз кайчан билетлар чыкканын шуңа күрә безнең белән бергә булсагыз барысын да белеп торырсыз филүс бигрәк матур җырлыйсыз молодец Балаларыңа, Эльмираңа, үзеңә тазалык. Рәхмәт бик зур. Теләгән теләкләрегез үзегезгә дә кире әйләнеп кайтсын. Рамадан айы белән сезне котлыйм. Рәхмәт сезне дә. Ходай ярдәмен бирсен. Мин дә э, эфирның башында әйтеп үттем. Э, менә мин беренче тапкыр уразага кердем үз гомеремдә. Һәм инде беренче көн э, минем өчен ә, теге авыр да түгел җиңел дә түгел гадәти түгел ул ә, ну, бик авыр дип әйтмәс инде менә гадәти түгел кайчагында менә кинәт кенә су эчәсе килә кинәт кенә ашап та куясы килә ләкин ә, ходай түземлеген бирә инде ифтарга да ә, күп вакыт калмады ике сәгатьтән азрәк вакыт шуңа күрә сезгә барыгызга да түземлек инде ризыкларыгызны менә әзерләп пешереп куегыз шунсын аңладым ризыкның ураз аенда рамазан аенда тәмен аңлыйсың икән менә хәзер теге күз алдына килә менә шул ризыкка нишләп мин битарафрак булдым икән дип ашадың ашадың бетте теге кыйммәте беткән күрәсең ә менә хәзер кыйммәтен аңлый башлыйсың бу бик кирәкле дип саныйм инде шулай ук Туймазыга ялгыш яздым дим. Аңладым инде. Нижневартовске в этом году в июне федеральный сабан туй. Сез буласызмы? дигән Раил. Э, Алла бирса, булырга тиешмендер. Мин гомумән Нижневартовск шәһәрен яратам. Мин анда булганым бар. элек э, сольный концерт белән дә бардык аннан соң инде э, бер төркем артистлар белән дә айдар абый галимовлар да бардык фәдис абый ганиевларын да бик яхшы гына кабул ит анда һәрвакыт яхшы кабул итәләр шуңа күрә сагынып э, көтәләр шуңа күрә алла бирса барырмын дигән өметтә калам сез молодец җырлар җырлар Йөрүдән тыш, ә, җырлап йөрүдән тыш, тыш кулыгыз да эш белә. Ә, теге тәҗрибә, әкрен генә, әкрен генә өйрәнәбез инде. Авылдан, авыл малай булгач та булдыра алганча инде. Фирүз, сәлам алейкум, исәнмесез. Исәнмесез, Руслан Руслан дигән бугай. Җырлап. Ага. Екатеринбург кайчан? Әле әлегә белгән юк дөресен әйткәндә. Кайчан кайчан булыр без уйлаштырырга кирәк Екатеринбургда. Вы надежда татарской эстрады. Рәхмәт. Кондырага да килегез, безне дә обижать итмәгез. Яли. Пожалуйста, прямой эфир, спойте ки каз юллары. Менә э, көне буе ач сусаган. Әлегә җырлыйсы килеп тормый, бүген бүген җиңелрәк түгел. Карабыз әле. Сәлам Ярмәкәй районыннан. Сәлам Ярмәкәйлеләргә. Минем хәләл җәфетемнең әнисе белән әтисенең туган ягы Иске Турай. Сезгә һәммәгезгә сәлам Салаватка кайсын. Белмим Салаватта бер дә булганым юк дөресен әйткәндә. Күз күрер, планнар ничек барыр? Уңышлар, рәхмәт. Ә, уразага кергәч җырлатмыйбыз инде. Бүгенгә жәлләп торыгыз инде. Ә, бүген Шалтыраталар. Гел шундый халыкчан булып калыгыз димәкче булганнар да. Нефтеюганск тоже әйбәт инде, безгә дә кереп чыгыгыз по пути. А, ну, Нефтеюганск, ну, ул концертларны мин оештырмыйм бит, мин килеп катнашам гына. А, теге Салават абый бер вакыт кызык әйткәне, без бит э, татар Бик гади халык. Кая чакыралар, шунда барабыз, кая куалар, шунда китәбез дигән иде. Шуңа күрә без дә артистлар шулай инде. Кая чакыралар, шунда киләбез. Ә, гел шундый халыкчан булып кал дип әйтмәкче булган. Рәхмәт. Ну, калырбыз. Тагын нинди булып каласың инде. Сине тыңлап, күреп тору, тору үзе бер бәйрәм. Рәхмәт. Афәрин. Исәнмесез, Филүс. Кем Кисә чәчегезне берничә тапкыр мин кискән идем Сахарова 16 да сәламәтлек сезгә. Ә хәзер кисә Гали апа ә, улы минем якташым инде ничә ел. Әс, ә, Рәзинә апа сез кискән булгансыз Сахарова 16 да хәзер булгандыр инде. Булгандыр инде. Ул бераз яшерәк вакытлар булгандыр тагын әй бит. Дүрттилледән сәлам. Раил син шул биюче Раилме соң монда Раил Ганиев? Ә син Дүрттилледәнме соң? Ә җыр һәм бию ансамбле безнең э, дәүләт җыр һәм бию ансамбле бит иҗади сәфәрдә гастрольда все искә төште аңладым ярыйн э, нинди кызыклар белән менә әле күптән түгел генә әле кичә генә э, әйттеләр бугай төркияне япканнар дип кайларга ял итәргә барасыз кайларга уйлан менә әле минем уйлавымча э, майга бик күп кеше э, май бәйрәмнәренә төркиягә ял итәргә дип алып куйганнардыр әләйме мин шул кешеләр турында да уйлап куйдым ул инде бераз уңайсызлыклар тудырылдылар конечно Без менә үзебез дә уйлап торабыз, кая барырга микән, әллә Россиянең э, теге көньяк якта булган, көньякта булган шәһәрләргә ял итәргә барып кайтыргам дип тә. Бер карасаң бездә дә хәзер җыл инде. Пожалуйста, не зазвездитесь, как некоторые, как Тимаев, Елвин, оставайся самим собой, пожалуйста. Есть, товарищ капитан. Привет. 2010 елда деген, а, 11 ел элек мин Разина апага кергән мен икән чәй шалдырырга. Апа дип дөрес әйтәм икән, белмим инде. Э, бәлки ханымдыр. Диск бүләк иттегез, саклыйм дигән. А, рәхмәт саклаганыч тагын берәр пародия күрсәт күрсәтәм әлбәттә ә нәрсәсе бар соң аның міне әйтәм ни жырлыйсы килми ни пародия күрсәтәсе килми так привет филюс абый привет Туймазыга кайчан киләсез? Быел графикны боздыгыз бугай, бездән башлый идегез. Ә, без бит ә, дөрес, без аны башлый идек ә, октябрь аенда. Туймазы шәһәреннән Октябрьский тирәсеннән башлый идек. Ләкин ә, октябрь айларында 2020 елда инде ул. Ә, ул вакытта Туймазыда концерт куярга ярамый дип әйттеләр. Анда ничектер концертлар булмады ул айны. шуңа күрә без куя алмый калдык без бары тик уфага гына туймазыда октябрьскийда ярамый иде бугай шуңа күрә без уфада гына куйдык та киттек шуңа күрә э, туймазылар быел э, концертны күрә алмый калдылар кызганычка каршы ләкин мен әйтәм бит э, быел инде октябрь аенда алай берсә күрерсез инде менә әйтәм дөньяларыбыз имин генә булып калсын имин генә булсын чаллыга кайчан киләсез чаллыда әле мартта гына булдык бит без бер елдан соң гына инде хәзер Темай не звездился. Ярар инде, менә кем э, звездился, кем не звездился инде ансы. Кеше, кешене ну, теге русчалап әйткәндә обсуждать итәргә яратмыйм, шуңа күрә Россия әйбәт бит. Әйбәт. Филюс стройка не хәлдә. ни хәлләрдә стройка безнең бит әле анда йорт төзи башламады киләсе елга алла бирса алла бирса башларбыз йортны анда әле әлегә мунча әлегә анда э, ял итү бүлмәләре барсы да бар инде болай бәләкәй генә бер йорт дисәң дә була конечно ләкин нормальный бер йорт салып куярга алла бирса киләсе елга башларга иде Адлерда и Сочида мартта булдык бик әйбәт ял итеп була Россиядә дә. Була инде әлбәттә безнең Россиядә дөресен әйткәндә бик күп матур урыннар бар. Үзебезнең илебезнең шәһәрләрен, урыннарын күреп кайтсаң да, миңа калса бик әйбәт буладыр ул. Башкортстанга бер янга рәхим итегез. Менә Башкортстанда бер янда булганым бар. Мин дә теге Агыйдел буйлап сплавта да булдым. бик матур урыннар чыннан да менә башкортстанда шулай ук табигать бик матур анда ул таулар дисең ул суы дисең ул һавасы дисең дисеңме рәхәтләнеп җәй айларында менә бөрьян районнарына барып ял итәргә мин хәтта сезгә тәкъдим итәр идем уразаны исән сау үткәрергә язсын тоткан уразагыз кабул булсын уңышлар сезгә бик зур рәхмәт бик зур рәхмәт амин шулай булсын маршрутный лист кирәкме деген болар ала берсе маршрутный листта рәхмәт сагындык үзегезне сарманга киләсезме бәлки ала берсе Уразада килеш кеше сөйләргә ярамый дөрес. Мин уразада гына түгел, болай да сөйләргә яратмыйм. Шуңа күрә аның бер файдасын да күрмим инде. Кызык итеп сөйләсәң була әле, ниндидер кызык, искә алып матур урыннарны. Ә болай лучше башкирова дегенме шегәлу әкрен генә җырлап утырганмысың барыбер бер 15 минут вакыт бар тагын монда теге машинада утырган килеш кешеләр Аптырамасын димер инде теге. Телефон караганда җырлап утырабыз дип. Бер карасаң нәрсәсе бар инде, җырлап утырасың бит, әллә нишләп утырмыйсың. Җаным моңнар тулы, әйтер сүзем калды, бер мәлне барысы югалды, югалды, кайларда, кайларда

Йолдызларына. Шулай җитеп торам. Сәхнәдә җырлаулары бүтән төрле, конечно. Музыкасын кабызып. Менделеев районында э, Ижминводы санаториясенә килегез. Менделеевскның да күреп китәрсез искитәрлек матур җирләр. Ярый чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. юл төшәр, бәлки, Аллабирса. Сез былай да иң әдәпле, иң тыйнак җырчы. Рәхмәт. Мин генә түгел, Аллага шөкер, тыйнак, әдәпле җырчыларыбыз бар. Бәлки, ул кадәр бик танылган түгелдер алар, ләкин танылганнар арасында да бар. Болай әйткәч, тагын да ныграк зауважал сезне. Рәхмәт. Помню, как вы принимали участие в голосе в Туймазах, по-моему, где Выиграли первую машину. Юк. Э, Туймазыда ул озын көй конкурсы иде ул. Мин 8-нче, 9-нчы сыйныфларда укыган чак, ул инде э, мәктәп еллары озын көй конкурсында катнаштым. Анда э, башкорт халык җырлары, бигрәк тә озын көйләрне җырларга кирәк иде. Шунда беренче тапкыр мин ул җырларны өйрәнеп, барып башкарган идем 2 ел рәттән. әллә нинди җиңүләргә лаек була алмадым. Ул да теге бер дә не түгел очраклы түгел инде ул, чөнки анда инде рәхәтләнеп бәләкәй чакларыннан ук башкорт халык көйләрен, җырларын миннән дә остарак башкаручылар бик күп иде балалар арасында, шуңа күрә алар җиңделәр, ләкин минем өчен бу бик зур тәҗрибә булды һәм шунда катнашканда минем беренче укытучым Галия Закировна Мусина килеп мине укырга чакырды һәм миңа калса бер дә очраклы рәвеш булмады, очраклы хәл булмады. Менә Туймазы шәһәре минем минем иҗат тормышымда шуның белән дә истә калды. Э, шулшы Родина концертлар залында менә беренче зур сәхнәгә чыгып, э, әле анда шундый ни дә бар иде ул конкурста, шундый шартлар, э, ни белән түгел, микрофонга түгел, ә микрофонсыз акапелла һәм инде музыкасыз башкару кирәк иде һәм бу минем өчен бик зур тәҗрибә булды менә шушы туймазыдан башлап китте дә инде минем анан октябрьский октябрьский шәһәренә укырга кердем анан соң дүрт ел анда укып анан инде казанга консерватория укырга кереп киттем менә шулай шуңа күрә анда машина түгел анда миңа зур э, нинди хәзер әйтәм нәрсә бүләк иткәннәр анда йомшак уен уенчык бер бүләк иткәннәр мин аны үзем бүлеге ул шуны күтәреп кайтып киткәнем истә тартып җибәр брат дигән нәрсә тартып рәхмәт җырлап та җибәрдең тәки җырлаттым шул җырны рәхмәт бик зур ну мин бит теге кыстауга озак нитә торган түгел биреләм инде нормально сез өйне кайда салырга җыенасыз лаеш районы орловкада русчалап әйткәндә орловский коттеджный поселок золотой голос татарстан рәхмәт афарин ач килеш ярап тора инде ә инде әле Ансын да теге көч хәл белән тартып чыгардым тавышны. Хәзер э, бигрәк тә тегени. Әле сәгать берләрдә репетиция вакытында ничәва иде, хәзер бераз э, хәл мөшкелрәк. Так, тагын инде сораулар бар. Филюс карантин Кызларга яхшы тәэсир итте, гаиләләре ишәйде. Сезнең гаилә ишәергә уйлый. Әйбәт. Менә монысы әйбәт. Белмим инде, безнең э, дөресен әйткәндә э, бөтен серләрне серләрне ачтырасыз дигәндә, сер дә түгел инде ул. Безнең э, олы олы малаебыз әллә ни түгел, ләкин бәләкәй малаебыз үзенә сеңел сорый. Менә без бит инде Хәрәҗәфтин белән монда Казанда э, туганнарыбыз да юк э, дусларыбыз бар инде әлбәттә ләкин менә әти әниләребез дә башкортстанда э, безгә ул балаларны гел икәү үстердек шуңа күрә төннәр йокламыйча артист кешегә ул теге бик җиңел дә түгел инде ләкин бу отмазка түгел барабыз хәзер бәләкәсе сорагач уйга да калабыз инде кайчак ярат тормыш үзенекен күрсәтер алла бирса ә, ни дисәң дә бер ике бала ә, тотып яңадан ә, аның исен генә дә иснисе килә хәзер бу, бу ике малайыбыз инде үсеп баралар хәзер берәй көләмәс һөйләгез әле ну хәзер кинәт кенә искә төшми бит әле ул в октябрьске приезжайте в спартак Ә, Алмаз, сәлам Алмаз. Әйе, менә безнең дуслар анда ял иттеләр. Без генә кайта алмадык. Сез никах алып барасызмы? Юк, мин э, никахмы, мәҗлесләрме, юбилейлармы минем бердә алып барганым юк. Минем килеп җырлаганым гына бар. Әгәр дә җырларга булса чакырыгыз. Бүздәктә бергә булдык, брат, э, молодые голосада. Бүздәктә, әйе, э, Бүздәктә, ул ансы инде район конкурслары балачакта, истә. Сарманга сабан туйга килегез. Чакырсалар килербез. Поэтому с Туймазов начинайте. А, теге, әйе, ни белән. Туймазыда, ну, бәлки ул турыда килгәндер, аннан соң э, безнең концертларыбыз да аеруча Туймазы шәһәрендә ничектер яхшырак үткән кебек инде ул, белмим инде, ул концертлар барысы да, программасы да бер төрле инде ул. Туймазыда нәрсә белән бәйле тагын? Сандугач җырын, китмә сандугач җырын Туймазыда беренче тапкыр сорадылар. Акапелла, микрофонсыз гына җырлагыз әле дип. Һәм Э, китмә сандугач җырын беренче тапкыр анда шулай башкардым тамашачылар менә шундый актив рәвештә концертта э, катнашалар Э, анда теге концерт программа буенча гына түгел, ә Туймазы тамашачысы концерт программасына бераз төзәтмәләр дә кертеп җибәрергә яраталар. Э, Җир капка, значит, я ошиблась, извиняюсь. Юк, извиняюсь, тирә кирәкми, все нормально. Ты тракторист? Э, юк, тракторист түгел. Тракторда гомумән трактор йөрткәнем юк. Сәлам, иске Турайдан. Менә бит. Сәлам, иске турайлыларга. Эльмира кайсы яктан? Эльмира үзе туган ул Октябрьскийда. Ләкин аның әтисе белән әнисе менә Ярмәки районы Иске Турай авылыннан. Ул авылдан, кстати, әле җырчы, бик яхшы җырчы, бик хөрмәт итәм аны Илшат Валиев. Без аның белән Иске Турайда концертта биргәнебез бар. Анда беренче ел элек мәчет салынды. Менә Эльмираның әтисенең энекәше мәрхүм булды, кызганычка каршы. Ул менә шул авылда хәзрәт иде һәм инде ул мәчет салды, ул менә шушы авыл белән бергәләп инде район ярдәм итте һәм инде без менә шушы мәчет салынуга концерт куеп, үзебездән дә өлеш булсын дип, концертка тан булган акчаларны шушы мәчеткә биргән идек.

э, также, то ждем вас на концерте, уже на юбилейном концерте. Рахим итегез. Сез микрофонсыз да яхшы аласыз. Быть может создать акапелло концерт. Аның турында тоже уйлаган бар. Ә, бәлки шундый бер проект та китереп чыгарырбыз. Миңа калса, әле моңа тиклем э, безнең татар эстрадасында ул элек, әлбәттә, гел шулай булган. Гел э, артистлар микрофонсыз гына җырлаганнар. Бу концерт озын булмаска мөмкин, чөнки э, үзегез аңлыйсыз, ул җиңел генә эш түгел. Ләкин миңа калса, бу тормышка ашыра торган проект. Рәхмәт. Менә дөрес уйдасыз. Яңа җырлар э, булыр микән бу арада диелгән. Э, без менә күптән түгел генә яздырдык. Менә әле менә сезнең белән э, туры эфирда булган чакта миңа аның пробный варианты дип әйтим инде килде. Менә мин әле хәзер тыңлап карыйсым бар. Һәм тиздән алла бирса, ул инде радиоларга чыга башлар. ул җыр э, яратам шул дип атала альфред абый әкшәмбетовның җыры ул җыр инде э, без аны концертларда башкарган идек ләкин без аны яздырганыбыз булмады һәм тиздән алла бирса ишетерсез вот менә рәсим апа заманчадан э, сезгә мәскәүдән шулай ук җавап язган ул инде безнең харис абый белән икесе шушы концертларыбызны оештырып баралар һәм инде менә егерме дүртенче декабрь дигән датаны тотып торабыз һәм менә сорау егерме дүртенче декабрь ул бит инде яңа елга бер атна вакыт кала дигән сүз менә сезнең шулай ук ничек уйлыйсыз сезнең төбәктә бу мәскәүдә генә түгел сезнең төбәктә менә шундый көнне булса бер атна кала яңа елга сез концертка килер идегезме Привет Санкт-Петербурга. Сәлам. Сәлам. Привет Санкт-Петербургу. Ә сез кайсы яктан родом? Мин үзем Башкортстаннан, э, Башкортстан Республикасы Бүздәк районы Килем авылыннан. Менә монда таныш белешләр инде, шулай ук балалар артыннан киләләр. Да, Илшат Валиев матур җырлый, но сиңа җитми. Ну, алай. Һәр кеше, һәр җырчы үз урынында. Буду безумно благодарна, если прозвучит песня про сине, синее платье. Зәңгәр күлмәк. Ул безнең быел программада булды. Бик матур җыр, мин сезнең белән ризалашам. На концерте в Москве. Ярар, менә бергәләшеп, әле тагын бер э, бер генә түгел, туры эфирга чыгып, җырларны бергәләп сезнең белән сойларбыз, чөнки үзебезгә генә сойларга җиңел булмас, бәлки ниндидер бер рейтинг итеп э, Тудырыбыз һәм инде кем күп кайсы җыр күбрәк бал җыйса да шундый вариантлар да уйлыйм инде. Концертка менә сезнең белән бергәләшеп тә җырларны сайларбыз. Бер никадәр өлешен сезнең белән сөйлибез, бер никадәр өлешен инде үзебезнең музыкантлар белән. В общем, теге татарча гына әйткәндә, гопшем уйлашырбыз. Ярты концертный микрофон белән яртысын акапелла ясагыз соң. Тоже ничего. Алай да була. Мин комментарий язмыйм, барыбер укымыйсың. Ә, белмим, укып барам бугай. Мин киресенчә менә куып тота алмыйм хаман. Э, рәхмәт, миннән күп сорау булды бүген. Бүтән сорауларга җавап булды. Рәхмәтеңә үзеңә рәхмәт. Рәхмәт ул җырны онлайн тыңлаган идем матур җыр. Килер идек Сипайловодан сәлам Сипайлыларга сәлам. Обязательно килер идек. Ага, бу инде 24 көнне булса декабрьнең димәгеме? Ярый, без инде э, алай булгач тын бигрәк тә теге э, ышану белән оештырыбыз Алла бирсә Мәскәүдә Татарстан картасында Минзәлә шәһәре дә бар, онытмагыз. Ярар. Без эшләгәнебез бар 30 декабрьдә. А, Рәсим апа яза. Ярар, Алла бирсә. Барса Ходай кулында. Әгәр дә тамашачылар алар яратсалар, алар инде 31 декабрь көндә дә килергә мөмкиннәр. Филүс, сәлам синең э, исемлесендәме Вагапов фестивалендә машина откач, син безне мини-маркет магазинына кергән идегез. Бүздәккә Бүздәктә бераз гәпләшеп алган идек. Без магазинның сатучылары синең өчен бик сөенгән идек. Э, дөресен әйтәм, истә юк. Мин э, ул машинаны машина белән әйе э, Вахапов конкурсында э, семерка машинасын бүләк иткәч аны миңа тапшырган иде илхам абый шакиров мәрхүм безнең дахи җырчыбыз легендар җырчыбыз һәм сәхнәдән әйткән иде э, энекәш берәр тапкыр казан буйлап уратып алып килесең әле дип шундыйрак дип әйтеп куйган иде һәм э, аллага шөкер дип әйтәм э, мин вәгъдә биргән идем һәм үз сүземдә тордым. Э, шушы семерка машинасының артка Илхам абыйны утыртып, концерт залыннан, э, нидер концерттан соң инде Камал театрында булдым икән, э, өенә хәтле илтеп куйган идем. Менә бу минем өчен бик истәлекле вакыйга. Ул минем өчен менә белмим, андый берне онтып булмый. Белмим, менә сез ничек кабул иттердегез, ләкин ул бит семерка машинасына утырмыйм дип тормады семерка машинасына минем беренче машинада илхам абыйны утыртып йөртү ул минем өчен зур зур вакыйга һәм зур истәлек Караштау авылы җырында сораган идек концертка кертергә 2 ел элек. Әйе, бу чалылар мөгаен. Чаллылар караштау алын сораганнар иде, мин шулай ук вәгъдә бирдем һәм бу вәгъдәне үтәрмен, Алла бирсә, барыбер өйрәнәчәкмен. Без инде аны барыбер концерт программасына кертербез, Алла бирсә. Язам әле укыгач. Яз әле. Да-да, про семерку я говорила. Рәхмәт сиңа татар э, эстрадасында булган өчен. Сине генә тыңлыйбыз, тавышың бик матур, моңлы, молодец. Концертларыңны көтеп торабыз Чаллыдан зур сәлам. Рәмис э, Рафиков дигән. Рәхмәт, рәхмәт Чаллыда менә э, күптән түгел генә булдык. Сез булдыгыз микән? Э, тагын көтеп калабыз үзебезнең концертларыбызда. Без инде менә шунысын да әйтәсе килә, мин үз тамашачымны берәнтекләп җыйдым дисәм дә була. Инде ничә 15 ел менә хәзер сәхнәдәбез. 15 ел әкрен-әкрен генә барыбер тамашачы арта тора. Аллага шөкер дип әйтәм, җырларыбыз да арта тора. тамашачыларыбыз да арта, арта тора. Инде Алла бирса, менә юбилей сезоннарында, юбилей сезонында, юбилей концертларыбызда сезне көтеп калабыз. Сезнең иң яраткан, иң э, теләп тыңлаган җырларны гына яңгыратырга тырышырбыз. Иң иҗади уңышлар гаиләгезгә, иминлек телим. Рәхмәт. Сез Илхам Шакировның предшественнигы, андый кеше әле тумаган. Зур бәя бирүгез өчен бик зур рәхмәт. Илхам абый кебек, Хәйдәр абый кебек җырчылар алар инде күпкә югары һәм андый җырчылар 100 елга бер туа диләр. Миңа калса андый җырчылар гомумән тумыйдыр ул. Алар бердәнбер булдылар. урысларның басковын орып Хан кеше гаеп түгел инде. Юк, мин Басковның җырлавын шулай ук яратам. Ул бәләки чакта беренче тапкыр ишеткәч мин вообще таң калган идем. Әйтәм, андый да тавыш була икән дип. Мирас ансамбленә сәлам җибәрәм, яме Филүс ярый. Мирас ансамбленә җиткеремен сәламнәрегезне. алар белән чыннан да 15 ел рәттән инде менә бергә аларга бик зур рәхмәтләремне белдерәсем килә дөньяның тормышның иң авыр вакытларында да әйтеп тормыйм кайсы вакытлары ул вакытларда да менә шушы сез белеп торсагыз әйбәт була диясем килә инде менә сәхнәгә чыгабыз бит инде мин аларны игълан итәм мин аларны чыннан да хөрмәт итәм иң тормышның авыр вакытларында да Алар э, миңа, Филюс, бер дә борчылма, э, тормышта була төрле хәлләр, ләкин без синең белән бергә башладык һәм озакка хәтле бергә булабыз. Кирәк булса без синең белән беренче мәлләрдә бушка да эшләргә ризабыз дип дигән теләк белдерделәр, сүз белдерделәр. кайбер кеше шылтырата башласа ун тапкыр шылтыратырга мөмкин шул менә шуңа күрә мирас ансамбленә мин олы рәхмәтләремне җиткерәм җиткерәм һәм инде аеруча аның җитәкчесе минем якын дустым э, рөстәм рәхмәтуллинга ямбикәне дә калдырмагыз әле Ярар, алай булса, мен әйтәм, җырларны бергәләп сайларбыз. Мирас Сан Самуэль, аһа, иҗатыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт, Филүс, без хәзер күптәннән күптәннән А, лаеклыдыр, ланклы дип язган сез. Лаеклы ялда инде шулай да синең уңышларыңа сөенеп торабыз. Син бит безнең горурлыгыбыз, бүздәкләр дигән. Бик зур рәхмәт, якташлар, бик зур рәхмәт. Минем өчен шатланганыгыз өчен мин

э, сау исән дип беләм э, ләкин э, концертларда күмәк концертларда үзем дә бик еш яратканым юк шуңа күрә гафу бер бер сүз дә әйтә алмыйм әлегә бик матур җырлыйсыз молодец раяз фасихов була раяз фасихов була бу хәзер буталдымы инде кайда була микән инде Казанда өстәмә концерт булмыймы инде? Булмас инде. э, чөнки хәзер э, алда э, мюзикллар да бар аннан соң себергә дә юл тотасы булачак аннан операда да катнашасы булачак әле мондый күмәк концертлар да бар шуңа күрә быелга җитеп тора дип уйладык инде киләсе елга алла бирсә күбрәк бирербез концертларны рәхәтләнеп тыңларсыз кайчан килергә үзегез сайларсыз Татарның горурлыгы инде син, Филүс. Рәхмәт. Бик-бик особенный гаилә. Сез хатыныгыз, хатыныңызда үзең дә шәливрата ашарга вакыт. Мин бераз гына аңлап бетермәдем, ләкин гафу итегез инде, әмма. Менә Кемдер Ямбикәне сораган иде, Эльмира җавап та биргән, Ямбикә обязательно була дигән. Чөнки Эльмираны үзе дә нык ярата ул җырны. Авыз ачырга. Э, әле бездә, мин белүемчә, 18 дә 45 тә генә ярый авыз ачырга. Шуңа күрә мин инде э, хәзер өйрәнеп беттем инде хәзер, нормально. Раяз Фасыйхов белән сез дусмы? Дус. Аллага шөкер, дус. Эльмира сиңа сәлам әйтәләр. Хәзер вообще э, синең белән генә сөйләшә башларлар инде. Илдар сәлам, брат, сәлам. Хөрмәтле дуслар, инде менә э, бәләкәй малайны балалар бакчасына кереп алырга вакыт җитте. Шуңа күрә э, тагын ну 5 минут инде тагын. Кемнәрнең сораулары бар тагын? Әллә хатыныгыз да җырлый? Ул дөресен әйткәндә җырлый ул. Без аның белән училище укыганда бергә укыдык бит инде, ул шуңа күрә ләкин аның белмим, теләге юктыр инде. Ул хәзер безнең концертларны оештыру, ул безнең директорыбыз да, ул безнең администраторыбыз да, ул безнең продюсерыбыз да. Шуңа күрә хәзер үзенең бизнесы да, үзенең менә инкрузис зур лайнерларда ял итү буенча кешеләргә тәкъдим итә шуңа күрә аның җырларга хәзер вакыты юк инде ул күбрәк оештыручы кайда син тавыш бир җырыңны көткән идек түбән камада без кайда син җыры шулай ук юбилей сезонында булыр дип уйлыйм чөнки ул җыр бик күп тамашачыларга ошады кызганычка каршы чыннан да нишләптер түбән камада җырламадым бүтән шәһәрләрдә аны сорап булса да җырлаттылар күрәсең түбән камада сорарга оныткансыздыр инде ул кайчагында без үзгәртмәләр кертәбез менә бик сорасалар ниндидер аерым бер җырны җырлап куябыз чөнки тамашачы теләге безнең өчен бик мөһим әйбер рәхмәт сезгә рәхмәт аралашуыңа Сезгә бер кыз кирәк. Менә аны сорап алып булса шәп булыр иде. Ләкин аның җырлыйсы килми. Ага, рәхмәт зур, бик матур булды эфир. Качам Баулыга киләс концерт белән. Үләрбез менә Баулында. Анда концерт белән булганым юк бугай Әлбердә. Яшел үзәнгә нишләп килмисез? Белмим, менә бер өйрәнмәгән э, шәһәрләргә барганым юк шул э, мин инде булган шәһәрләрдә ярар булырбыз алла бирса әле тормышлар алда бит рәхмәт бик зур иҗатыгыз өчен рәхмәт бик зур бүгенге прямой эфир өчен рәхмәт бик зур киек каз юллары өчен ярый рәхмәт үзегезгә дә рәхмәт бик зур сәламәт булыйк кемнәр ураза тота сезгә түземлек һәм инде ходай тәгалә ярдәмен бирсен Рамазан айы мөбәрәк булсын. Барыбызга да иминлек, рәхәтлек, тынычлык китерсен. Күңелләребез тыныч булсын. Гаиләләребез дә барыбыз да э, сау исән, имин булыйк. Менә барлык изге теләкләрне җиткерәм сезгә. Соңдыр шул соңдыр җырын да җырлагыз әле. э, концертта җырларбыз алла бирса соңдыр шул соңдыр җыры миңа калса шулай ук юбилей сезонына керердәй җыр аны яңадан сезгә ишеттеребез ә, э, ә кемдер белми әйе мин э, уразаны менә тотам бер, ә, беренче көн бит инде һәм гомеремдә беренче тапкыр тотырга булдым һәм әлегә аллага шөкер